Кыш ул битне өшетердәй, зәмзәхир салкыннарга, бураннарга бик бай. Чын кышны билгеле инде урманда гына очратырга була. Бөтен дөньяда матурлык, сихри тынлык дисәм, юк икән. Әнә безнең кызлар салкын дип тормаган. Йөзләре алсу, аклыкка соклана-соклана саф һавада чаңгы шуалар. Исәнмесез, Замира ханым. Исәнмесез. Эй, менә очрашуыма бик шатмын. Кая килеп чыктыгыз әле сез? Менә көн саен шуларга чыгам бит мин. Йөгерергә чыктыгызмыни? Әй, мин дә менә чаңгыда йөрермен дип чыккан идем дә әле. Прокатны эшләмик. Ә, менә шуңа күрә инде хотя бы бу кышкы матурлыкны карап йөрим әле дип чыктым менә. Софа суларга. Бигрәк матур бит, искиткеч. Әйе, бигрәк матур. Мин яратам табигатьне. Әйе. Эшләрегез ничек бара соң, Замира ханым? Лагерга әзерләнәсезме, җәйге лагерга? Әле кыш уртасы гына бит Илсия. Җәйге лагерь турында сезгә әйтәрәк түгелме соң? Чанаңны җәйдән, арбаны кыштан әзерләдегез. Шулай, шулай дөрес сез әйтәсез. Менә сезнең шикелле э, с- лагерь турында сүз башлаучылар бар инде. Әле менә кичә генә директор белән үзегез сөйләшеп утырды. Э, Мин инде быел мәйтәм эшли алмам инде, лагерь үткәрмәм инде дип тора идем дә, Юк әле, эшлисе булыр ахрысы, чөнки балалар да, әти-әниләр дә бик көтәләр бит шушы лагерьны. Аптырыйм инде ул балаларга, шул лагерь дип шул хәтле сагынып, зарыгып көтәләр аны. Менә әйтерсең шул лагерьда гына яшиләр кебек. Кайтарып җибәреп булмый аларны аннан. Инде әти-әниләре бер көнгә э, килеп алмакчы булсалар да, әти-әни зинһар килә күрмәгез, безгә монда бик күңелле кайтмыйбыз дип килә торалар. Балалар белән бик күп еллар эшлисез бит инде сез әйбәт. Шулай да ничә ел булган инде эш стажыгызга? Эй, Илсия, 17 ел була инде менә быел. Бер дә уйламаган идем шуның кадәр эшләрмен дип. Безнең системада эшләве бик җиңел түгел бит ул. Менә яшьләр киләләр дә, иң күп дигәндә 3 ел эшлиләр дә китәләр. Ә мин инде менә 17 ел эшлим. Үзем дә гаҗәпләнәм. Башта Заман яшьләр үзәгендә башладык бит инде без бу эшне. Ул вакытта ничек эшләргә икәнен дә аңламый идек. Менә шул милли күтәрелеш еллары иде бит инде ул. Татар балалар бакчалары, татар мәктәпләре ачылган вакыт иде. Менә шушындый татар яшьләр өчен дә бер клуб кирәк дигәч, башланган эш иде инде бу. Менә бер-ике кешедән башланган клуб хәзер инде клубыбыз да бар, лагерыбыз да бар. Татар яшьләре форумы дип аерым яшьләр өчен җыела торган җыеныбыз да бар безнең хәзер, төрле проектларыбыз бар. Шактый эшләр эшлибез, Аллага шөкер. Шушы еллар дәвамында инде без үткәргән дискотекаларның исәбе саны юк. Ә кызыгыз Регинаның хәлләре ничек соң? Сессиядә дип беләм. Әйе, сез хәбәрдар, чынлап та ул сессиядә. Менә мизгелнең бөтен эшләре әлегә үземә калды. Регина бит безнең Казан мәдәният сәнгать университетында укый. Ул башта Алабугада укыган иде, татар режиссерысы бүлегендә. Хәзер менә Казанда укуын дәвам итә. Үзегез беләсез, минем балалар бит э, гаиләбез катнаш булса да, безнең балалар бик татар җанлы балалар. Аллага шөкер инде, аның белән Күпмедер дәрәҗәдә горурлана да алам. Менә ул да татар режиссурасы бүлеген сайлады. Хәзерге вакытта Казанда укып ята. Э, икенче кызым Эльвира минем шулай ук татар теле укытучысы. Э, хәзер инде әлбәттә башка һөнәр буенча эшли. Менә шушылай саф һавада йөрүегезнең нәтиҗәседер инде. Бер дә картаймыйсыз, Замира ханым. Шундый да яшь, шундый да матур күренәсез әле. Берәр сере бардыр мөгаен тагын. Өй исе, әллә ни серләре юк инде аның. Мин иң төп сере шул яшьләр белән эшләүдәдер дип уйлыйм аны. Менә һәрвакыт хәрәкәттә, һәрвакыт эштә. Көндез дә, төнлә дә безнең эшнең беткәне юк. Төннәр буе дискотекаларда йөргәч, яшьләр белән лагерьларда ял итеп йөргәч, картаерга вакыт юк инде. Һәр кешенең сәламәт буласы килә инде, Илсөяр. Ул бит эшләгән җирдә дә сәламәт кеше кирәк, гаиләдә дә сәламәт булу кирәк. Гомумән, сәламәтлек иң зур байлык ул. Менә шуларны аңлаган кеше э, нәрсә дә булса эшләргә тырыша. Мин инде үземчә бер юл сайладым дип әйтим. Э, менә инде күп еллар, бер 15 еллар бардыр мин салкын су белән кыенам. Һәр иртәдә ишек алдына чыгам да, басам да, сәламәтлек сорап, үземә, якыннарыма сәламәтлек сорап, салкын су белән кыенып керәм. Менә яшисләр килеп китә инде шул вакытта. Менә бит, әйдәгез әле атлыйк әзрәк, шуыйк. Бүген Әйдәгез, 25 градус салкын диделәр. Сизелә, сизелә, салкын икән, әйе. Ә шулай да менә ул балаларның тел буенча әйткәндә нәтиҗәсе бармы соң? Алар соңыннан татарча сөйләшәме? Эй, Илсия, белсәгез иде сез, менә мин әти-әниләр белән элемтәдә торам бит, әйме? Алар әйтәләр инде бөтенсен сөйлиләр. Менә нәрсә булган ул минем малайга дип уйлыйбыз диләр. Лагерьга барганчы бер телевизордан татарча тапшыру булса, боларны сүндереп куя торган иде. Татарча тапшыру булса радиодан, ул аны тыңламый торган иде дип әйтәләр инде. Ә менә лагерьдан кайткач, үзебез дә аптырыйбыз. Ул безнең татарча тапшырулар карый башлый. Э, туганнары белән татарча исәнләшеп сөйләшә башлый диләр. Менә шул хәтле шатланып миңа шалтыраталар әти-әниләр. Менә шул нәтиҗә дип уйлыйм инде мин. Менә минем дә игътибар иткәнем бар. Урамда барганда булсынмы, әйме, менә шулай ял иткәндә, э, мәктәп ишек алларында булсынмы, шулай ук менә автобусларда, маршрут э, автобусларында балалар бер-берсе белән татарча аралашып сөйләшеп баралар. Ул менә ничектер шундый күңелгә рәхәт, үзең дә Әйе. үзеннән үзе сокланып куясың. Әйе. Хәзер оялмыйлар бит, сөйләшәләр дип уйлап Әйе, куясың. әйе, әйе. Әйе. Чөнки беләсезме, э, татар гаиләсендә үскән бала, ул барыбер үзенең менә э, телен, мәдәниятен, менә йолаларын ул үзенә сеңдереп үсергә тиеш. Чөнки әгәр дә ул аларны белмәсә, ул үскәч, менә үзенең гаиләсе булгач, балалары булгач, ул бит аны өйрәтә алмаячак. Менә безнең эшебез нәкъ шуңа юнәлдерелгән дә. Әле менә хәзер кайтырга ашыгам. Сезнең өйдә гаилә альбомы бармы? Бар. Менә безнең фотолар бик күп. Мин менә шул мәсьәлә буенча мастер-класс алырга барам хәзер.

Йокламый икән бит, уйнап утыра. Ничек хәлләр, Назар? Зур үстеңме? Әйе, зур үстек. Йә, ни яңалыклар сездә? Назар. Илсия, яңалыклар искиткеч муеннан. Назарның бер яшенә бүләк ясадык, әйдә күрсәтәм. Бик Шундый эксклюзивный бүләк мәллә? Менә бу китап э, безнең бала турында. Менә ул китап Ильсия, кара әле. Менә каты тышлы, матур бизәлгән, матур рәсемнәр белән. Әкиятне үзебез уйлап чыгардык безнең бала турында. Э, Назарга багышлап. Назар төп герое менә бу китап эчендә. Әйт әле менә, ә, иң беренче сезнең фотолар булып әкият яздыгызмы? Шул фотосурәтләргә карап. Әллә инде киресенчә, э, Иң беренче әкият язылып, шуңа инде фотосурәтләрне китереп, төрле декорацияләр төшердегезме? Башта әкият яздык, аннан соң иҗтилеккә туры китереп инде фотосурәт сурәтләрен төшердегез. Төшердек. Ә фотосурәтләрен ничек иттереп болай? Фотосурәтләрен инде декорацияләре белән костюмнар костюмнарны туры китереп, туры китереп, әйе. Назарның сәяхәте дип атала бу китап, әйме? Әйе, рәсемнәрен ясадык карандаш белән. Әллә художник мисең? Художник түгел мин, әзрәк дизайнер. Ә, китапны кайда бастырып чыгардыгыз соң сез? Типографиядә бастырдык. Ә, әкиятен кем уйлап чыгарды, Азат? Кайсыгыз уйлап чыгаручы сезнең? Әкият язучы әниебез, әниебез инде ул журналистлар укытучы. Карале, бик шәп идея бит бу, әйме? Каян болай башыгызга килде бу? Менә тиздән минем апаның оныгына бер яшь тула. Әллә менә шундый китап ясап бүләк итсәк, бу бит инде гомер буена җитә торган, әйме? Зур үскәч тә алып карап, үзе турында алып, әкият укый ала торган дигән сүз, әйме? Әйе. Ә менә мин сиңа шундый китап ясарга дип тагын әйтсәм, ничек карарсың микән? Ясап бирерсең микән миңа да шулай? Фото сурәтләрен алып килер идем. Юк, алып килергә кирәкми, ләкин ул без әкиятне бит баштан әкиятне язабыз. Аннары соң әкият буенча фотога төшерәбез. Шуңа күрә Сезгә бала кирәк, әйме, алып килергә? Бала, әйе, баланы алып киләсез дә, без аны... Киендереп. Киендереп, аның турында әкият ясап, язабыз. Туганнар, дуслар бик ошатты бу китапны. Шуңа күрә аннарысын алар өчен дә китапны ясадык. Бусы кечкенә форматта, әйме? Кечкенә формат, әйе. Блокнот шикелле генә. Әйе, монда әкият түгел инде, монда шигырь. Бу китап эченә инде уеннар, баш ваткычларны керттегез, әйеме? Керттек, әйе. Бала үскәч инде ул китапны ачып, үзе баш ватып утырачак. Әйе. Менә ничек кызык. Баланың үзе уйнап үскән уенчыклары китапта да урын алган. Әйдә теге якка хәзер менә без дуслар белән бергә иҗат итәбез бит. Әйе. Тагын бер әкият ясыйбыз. Менә безнең монда фотосессия бара хәзер. Ә, бала мушкетер бала турында әкият яздык. Хәзер ул мушкетер була. Төп герой. Кечкенә генә үзе. Маркиннар кечкенә улларын тарихка кертә. Александр үзе фотограф. Улының һәрбер хәрәкәтен күзәтеп, сурәткә кертергә җай эзли. Ә Анна кечкенә мушкетерның яраткан уенчыкларын алыштырып кына тора. Еламасын гына, ничек тә төшереп калырга. Елена иҗат итә, әкият яза. Менә шулай ике гаилә, бер-берсенә ярдәмләшеп, кечкенә җимешләренең бала вакытын китапка кертә. Төрле юбилей, туган көн чараларына да мондый китап ясап бүләк итсәң, шәп чыгасы икән. Әнәс батыр кызларым, йолдызларым бар минем дип мактанырга яратасыз. Шулар турында бер китап чыгармыйча булмас инде. Үзем менә мастер-класслардан кайтып киләм. Шул кызларыгызны кайчан күрсәтәсез соң инде? Бик әйбәт, инде ул кызлар турында чынлап та китап та чыгарырга булыр, чөнки алар белән бит инде унөч ел шөгыльләнәбез без. Менә безнең ансамбльгә инде унөченче ел китте хәзер. Ул ансамбль безнең Ярангөл дип атала инде, исемен беләсездер инде, Ярангөл. Ишеткән бар, әйе. Безнең әбиләребез, әниләребез тәрәз төбендә үстергән бит инде шул матур гөлне. Ярангөлне без дә шушы исем беләэ атарга булдык, чөнки без бит максат итеп куйдык инде бу ансамбльнең репертуарына безнең борынгы җырларыбызны да алырга, аннан соң композиторларыбызның әсәрләрен пропагандалауны да максат итеп куйдык. Менә шуңа күрә ул безнең Ярангөл, ягъни кешенең күңеленә хуш исләр тарата торган, Матур уйлар уята торган ярангөл бит инде ул чәчәге. Болай да сәламәтлек өчен файдалы диләр бит инде аны медицинада. Шулай булгач та менә безнең җырларыбыз да кешенең сәламәтлегенә, күңеленә бер дару, шифа булып барсын дип без эшлибез инде менә унөч ел буена. Безнең ансамбль инде ул төрле музыка мәктәпләренең укытучыларыннан тора. Ун кеше йөриләр инде. Алар барысы да, әлбәттә, теге профессионал җырчы булмаса да, анда төрлесе бар. Фортепиано укытучысы да, домра укытучысы да бар анда, хор җитәкчеләре бар анда, аннан соң теория укытучылар. Моңарчы әйтеп, без инде ничә еллар буена бергәләшеп, бер яхшы коллективка әйләндек, тату коллективка әйләндек. Без инде хәзер концертка әзерләнәбез, безнең бит ел саен. Э, шәһәр музыка укытучыларының традицион концерты була, иҗат концерты була. Ул орган залында була февраль айында. Э, менә шуңа әзерләнәбез, шуңа чыгыш ясарга әзерләнәбез кызларыбыз. Менә бүген дә алар шуңа репетициягә дип килделәр инде. Менә хәзер

Мин беренче көннәреннән үк бу ансамбльгә йөрим. Үзем дүртенче мәктәптә укытам. Җырны бик сөям. Балаларда да шул мәхәббәтне тәрбияләргә тырышам. Ансамбльгә йөреп, мин үземә рухи азык алам. Җырларга бик яратам. Шәһәрләрдә уздырылган Бик күп концертларда катнашабыз, Сабантуйларда катнашабыз, каз өмәләрендә берничә тапкыр катнашканыбыз бар. Гаиләм, балам булуына карамастан, ансамбльгә йөрергә вакыт табам. Чөнки хатын-кыз күп кырлы булырга тиеш. Минем музыка яратуым, җырларга яратуым ул нәселдән. Кит әле. Әнием дә бик җырларга ярата, әбием дә бик җырларга ярата бирие. Үзем дә бик яратып бу вокальный ансамбльга йөрим, бик яратып җырлыйм. Кызлар барыгыз да чибәрләр, уңганнар, эшегезне дә уңышлы гына алып барасыз. Ә спорт белән шөгыльләнәсезме? Әйе, без спорт белән дә шөгыльләнәбез. Шәһәр күләмендә уздырылган ярышларда катнашабыз. Менә минем дә бүгенге көнем спорт белән башланып киткән иде. Иртә таңнан бүген чаңгыга чыктым. Бик тә яхшы танышымны очраттым. Аннан соң китап ясау буенча мастер-класс алып кайттым. Инде менә хәзер көн ахырында сезнең белән очрашуыма мин бик тә шат. Шундый хуш исле чәчәкләр арасында мин бүген үземнең күңелемә